Eżissimija ta' Radio Malta, jien Meri Gawċi natikom merba għal programm fil-ħemda tal-lejl. Programm ta' sija fejn nitkellmu dwar diversi temi edukattivi u soċjali. U propju peress li dal-programm ta' tard fil-għaxija tajjeb li nitkellmu bil-mod u anka mod rilassanti. Nittama li kulħadd jinsab tajjeb u qegħdin ehm, tieħdu gost bil-kumpanija tagħna u dawk li forsi kellhom xi diffikultajiet nittama li għada jisbaħ jum aħjar għal-jom u għal kulħadd. Il-mistieden tal-lum Iman Laqit Ahmed Atif, jien insejjaħlu Atif fil-qosor, huwa President tal-Komunità Ahmedija Musulmana f'Malta. Jitkellem Malti tajjeb u jiena kont iltqajt miegħu waqt konferenza li organizzaw huma u tgħidx kemm ħadt pjaċir nisimgħu jitkellem għax għandu mħabba kbira għal kulħadd mhux biss għall-Komunità Musulmana imma jilqgħu fi ħdanhom il-kulħadd mingħajr riserva ta' xejn. U Ahmed eh, diġa, Atif diġa eh, kien magħna fil-programm ieħor u kellimna dwar kif jinsab Malta u kemm ilu għaw. Imma fil-qosor issa rizume attiv għal min ma semax il-programm tal-ġimgħa l-oħra u s-suġġett tal-lum se jkun it-trobbija xirqa tat-tfal, it-trobbija tajba tat-tfal. Nsellimlek Atif. Insellimlek u nirringrazzjak mill-ġdid għall-istedina tiegħek għal dan il-programm u jien irid biex insellem lill-semija tagħna wkoll.
Mela, is-suġġett li għażilna huwa t-trobbija xierqa tat-tfal. Għaliex għandek dik l-imħabba kbira għat-tfal intom bħala komunità eh, Aħmidija em, fil-qosor ftit il-background tagħkom?

sabiex id-dinja issir paċifika u l-gwerer f'dak il-ħin fuq il-bażi tar-reliġjun se jispiċċaw għal dejjem għax il-Messija se jxandar il-messaġġ bil-imħabba u bil u bl-armonija. Għad tgħid, ħafna mis-semmiegħa tagħna huma Kattoliċi. intom taħdmu mill-qrib ma' diversi reliġjonijiet u xek, ġifiri mhux għax musulmani tinaqdu weħidkom u tagħkom biss tajjeb u taħt ieħor mhuwiex bil-kontra jiskom you reach out, tersqu l-barra u tistiednu l-kulħadd teħdankom. Iva, dax għax dan huwa t-talim Iżlamiku li eh, li inxardu u nippromwovu l-armonija bejn in-nies ta' twemmini differenti, bejn in-nies minn pajjiżi differenti, minn nazzjoni differenti, anke bi kuluri differenti. U l-komunità tagħna, il-mexxej tal-komunità tagħna hu spjega t-tagħlim Iżlamiku mill-ġdid skont ir-rieda ta' Alla sabiex Aħna nsiru Musulmani b'valuri, mhux bil-kelma biss, imma nsiru Musulmani prattiċi, għax kif ngħidu bil-Ingliż, actions, actions speak louder than words, għax aħna mhuwiex Musulmani bil-kelma, imma bil-fatti wkoll huwa importanti. Mela, imma dal-programm mhux se jkun fuq reliġjon, jkun purament fuq it-trobbija xierqa tat-tfal, U forsi nibdew xi tfisser għalik it-trobbija qativ? Għalija it-trobbija xierqa u sivja tat-tfal huwa importanti ħafna u dan is-suġġett huwa dejjem eh, importanti. It-tfal huma il-ġejjin ta' nazzjon. U jien ngħid li huma il-mexxejja ta' għada, it-tfal tal-lum huma l-mexxejja ta' għada. Aħna qed nagħmlu l-ġirja u għandna xi ħaġa fi idejna li rridu biex nagħtu lill-ġenerazzjoni ta' warajna. Jekk il-ġenerazzjoni l-futura hija soda, hija importanti, għandhom valuri tajbin, għandhom saħħa fiżika, għandhom edukazzjoni mill-aqwa, għandhom maniri mill-isba', allura nistgħu ngħidu li l-futur ta' nazzjon, il-futur tal-pajjiż, il-mexxejja ta' tagħna huma verament importanti aħna għandna futur tajjeb ħafna. Imma jekk it-tfal il-ġejjini tagħna huma mhuwiex m'għandhomx il-valuri daqshekk tajbin, m'għandhomx edukazzjoni mill-aqwa, mhuwiex fiżikament b'saħħthom, allura il-futur tal-pajjiż għandna biex niffukaw iktar. Għalhekk huwa vera vera importanti li nagħtu u ħafna attenzjoni fuq dan is-suġġett. L-Iżlam bħala reliġjon ukoll jagħti importanza kbira lit-trobbja tat-tfal. Għall-ġenerazzjoni futura, il-Kuran Imqaddes jgħallem lis-soċjetà b'mod uniku. Huwa jgħallem li biex tinkiseb l-aqwa relazzjoni bejnek u bejn uliedek, huwa importanti li r-relazzjoni ta' raġel u mara għandhom mill-aqwa. Jekk ir-relazzjonijiet ta' raġel u mara huma tajbin, huma sodi, allura dan jaffettwa ħafna fuq ir-relazzjoni tal-ġenituri ma' uliedhom. Jekk ir-relazzjoni tal-koppja mhijiex daqshekk tajba, allura dan jaffettwa negittivament fuq it-tfal. Jiena nara ħafna hemm tfal li meta il-ġenituri għandhom xi problemi bejniethom dan jaffettwa ħafna eh, fuq it-tfal fiżikament eh, u eh, mentalment u anke dan jaffettwa fuq l-edukazzjoni tagħhom. Ħafna nafu li hija realtà imma li jsib kopji li forsi ma jaqblux fuq affarijiet żgħar fil-bidu forsi jkunu tajbin eh, eh, l-aħjar mara u l-aħħar raġel f'tad dinja għal xurxin, imbagħad jibdew jitlu forsi xi diffikultajiet u forsi ma jarfux jissuperawhom. X'parir tagħti lil koppja li bejnietom timbed din l-imħabba u l-armonija? Jien ngħid li eh, meta jinqala xi ħaġa, il-koppja

affarijiet li possibbli u wara jumejn jew tlieta. Kultant veru, kultant tittieħed deċiżjoni eh, f'mhux mument tajjeb, f'mument ta' rabja, jew f'mument ehm, diffiċli tieħu deċiżjonijiet qal eh, ma jagħmilx tajjeb u xek. Għalhekk għalhekk għalhekk l-Iżlam jgħid li meta jingħala xi ħada bejn il-koppja, level net għandhom biex ikunu reġinovoli. It-tieni net għandhom biex jibdew id-dialogu ta' ta' ta' reconciliation bejnietu mil-level. It-tielet, il-qraba u l-ġenituri għandhom biex jgħinuhom fi dan il-poċess, mhux biex jitfgħu ż-żejt fuq in-nar. Fil-fatt ta' fatt jiġri li jkun hemm jien naf il-kunjata, n-nanna, l-aħwa, jiġifieri li minflok forsi jgħinu iktar jagħtu n-nar, jiġifieri rridu noqogħdu attenti għax huma affarijiet delikati, kultant anka mod indirett li inti jisek mintix eh, tafferma il-naħħa l-oħra, ġifiri irridu nkunu iktar eh, niziraw l-imħabba u naraw eh, jekk hemm bżonn fejqan forsi rridu nofru it-terapija jekk hemm bżonn u xek. Ġifieri huwa il-familja hija nukliju sabiħ immens, rridu nibżgħu għaliha u kultant l-affarijiet imorru ħażin u jibdew minn affarijiet żgħar, irridu kull ġurnata rridu nagħmluha fresh line, xi ħaġa ġdida u ma nieħdu l-ħadd for granted, jiġifieri kemm anke mat-tfal li rridu naffermaw it-tfal, naffermaw il xulxin, u ovvjament kulħadd ikollu diffikultajiet kultant u x'hekk, allura rridu nifhmu lil xulxin u nissru, il-kelma tisser jiġifieri toqgħod attent biex Il-familja tiegħek tibqa' tajba, m'aħniex aħjar minn ħaddieħor, jiġifieri rridu ngħassu biex il-familja tagħna tibqa' f'saħħitha. Mela le.
Għalhekk għalhekk d-djalogu huwa importanti li ħafna ħafna affarijiet jibdew mill-affarijiet żgħar. Għalhekk mill-level għandhom jekk jingħala xi ħaġa, jekk eh, jafu li hemm xi ħaġa żgħira, mill-level jiddiskutu bejnietom u jagħmlu impatt fejnietom billi mħabba u l-armonija. U meta għan ikollhom it-tfal, ir-responsabbiltà hija tiżdied. Għalhekk m'għandhomx biex jiddeċiedu għalihom biss ukoll, imma għandhom ukoll biex jaraw it-tfal. Għax ħafna drabi l-familija taħseb li l-affett tal-affarijiet bejniethom huwa tinħass bejniethom biss. Imma jien ngħid le. L-affetti bejn il-familji tinħass fis-soċjetà, fil-komunità u fil-pajjiż għax huma jgħidu li s-soċjetà jew il-pajjiż huwa prodott tal-ambjent tad-dar. jekk l-ambjent fid-dar huwa paċifiku, jekk hemm valuri, jekk hemm l-imħabba u l-għożża bejn fid-djar, allura joħroġ dan paċi u l-imħabba fis-soċjetà. Għalhekk il-pajjiż huwa prodott tal-familjii tagħna. Għalhekk huwa ħafna importanti li jekk aħna irridu biex il-pajjiż għandu jimxi 'l quddiem, ikun l-aqwa fid-dinja kif dejjem insejħu li Malta l-aqwa fid-dinja, dan għandna biex nagħmlu bil-eżempji tagħna, b'eżempji tajbin sabiex il-pajjiż isir l-aqwa fid-dinja. Għalhekk huwa għall-familji, għall-koppji, għandhom biex jiffukaw fit-tajjeb u mhuwiex għax kull bidem għandu xi nuqqasijiet tiegħu. Għalhekk fil-Kurani Maddes Alla jgħid li jekk hemm taraw u taħsbu li hemm nuqqasijiet fil-partner liħor, ma tagħtux każ imma tiffukaw fuq il-affarijiet tajbin għax ma jistax ikun li l-bniedem huwa kompletament għandu kollox ħażin m'hemmx tajjeb. Jiena naħseb tant hawn affarijiet li tista' tagħmel aljenazzjoni jekk ma ma tagħtix priorità x'inhu l-iktar importanti u ma tqassamx. Ma trid tgħid il-ġurnata fiha 24 sija li tqassam għax ħafna problemi qed ikun hemm Għaliex l-individwu fil-familja mhux ilaħħaq mal-affarijiet tiegħu. Aħseb wara kemm se jlaħħaq imbagħad biex jagħti sehmu fil-familja. Kollox huwa importanti, jekk ma tisarx, jekk tibda l-ġurnata, laqas għandek programm se tagħmel, x'inhu l-prijoritajiet tiegħek, imbagħad insejt tagħmel hekk, insejt tagħmel hekk, u tispiċċa f'ċiklu qisu negattiv. Kemm importanti wieħed jippjana. Issa qegħdin nitkellmu llum fuq it-trobija xierqa tat-tfal. It-tfal jieħdulek ħafna mill-ħin ukoll. Mela, eh, ejja mmorru daqsxejn bil-mod, il-proċess ta' trobbija. Kif inhu dal-proċess? Meta tibda l-proċess ta' trobbija? Il-proċess ta' trobbija hija tibda qabel it-twelid ta' tarbija. Alla jgħid li meta il-mara isir tqila għandha biex tibda titlob għandha biex

il-Quran mill-ġuf ta' ommi, jiġifieri ommu kienet mara twajba li kienet taqra il-Quran ħafna, kienet taqra kotba tajba ħafna, kienet mara twajba u ġusta u qalli dik l-imħabba li għandi għall-kotba u għall-Quran Imqaddes dan ħadt mill-ġuf ta' ommi. Jiena niftakar xi ħadd jgħidli meta kont ilha bit-tfal, whatever You enjoy, the baby will enjoy. U bqajt niftakara, ġifiri dik xi ħaġa li inti meta tkun tqila trid tiżomm ruħek kemm jista' jkun f'saħħtek u tajjeb u ferħana wkoll għax importanti. Iva, għalhekk anke ħafna tobba jgħidu li nisa li biex dieta tagħhom għandu jkun Healthy Diet, għax dan kollox jaffettwa fuq it-tfal, fuq it-tarbija. Għalhekk l-Iżlam jgħid li dan it-trbija tibda ħafna qabel it-twelid tat-tfal. L-istess nistgħu nsemmu għatif. Issib min waqt it-tqala forsi jkun qed jirrikorri jinnaf għal alkohol għal tipjib li jagħmel ħsara kbira dawn l-affarijiet. Iva ħafna għalhekk għalhekk tobba jgħidu li nisa li huma tqala m'għandhomx biex jpejpu, m'għandhomx biex jixxorbu għax dan huwa jaffettwa ħafna ħafna fit-tfal. Imma imbagħad meta t-tarbija titwieled, imbagħad ir-rivol ta' ġenituri flimkien huwa jaffettwa lit-tarbija. Jekk hemm armonija bejniethom jaffettwa lit-tfal. Jekk għandhom affarijiet ħażina bejniethom jiġġieldu, jirrabbjaw, jużaw kliem mhux xierqa lejn xulxin. It-tfal ikunu qed jieħdu kollox, qed issirilhom ħsara kbira, jitkissru ġo fihom infushom, toqoshom is-self esteem, ħafna beżat fit-tfal. Jiġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti għaliex anka meta nitkellmu biss biss tiskanta kemm ikun qegħdin josservaw u jisimgħu. Anka l-body language ikunu qed josservaw it-tfal. Mela, mela għalhekk għalhekk il-għaddis profeta Muhammad paċi tkun miegħu kien jgħid li kull tifel u tifla jitwildu bin-natura tagħhom safja. Huma il-ġenituri li jagħmluhom lud jew l-insara jew attej jew l-musulmani. skont it-tagħlim speċifiku li jgħaddulhom u billi jipprovdu mudell partikulari bis-saħħa tal-imġiba tagħhom stess. Għalhekk jekk aħna jridu biex it-tfal tagħna ikunu asset prodott mill-aħjar għal pajjiż biex igawdu il-ħajja tagħhom meta jikbru bl-aħjar mod possibbli, allura għandna responsabbiltà biex nimxu u nagħtuhom eżempji tajbin, l-imġiba xierqa nuruhom sabiex għax tfal huma jikkopjaw kollox. Dak li jaraw hu l-level l-għalliema tagħhom u għall-ġenituri, l-omm u l-missier Huma jarawhom biss ħa u għalhekk ħafna drabi aħna wkoll ninnutaw li jekk il-ġenituri huma tobba, it-tfal mill-bidu huma jaħsbu li se jsiru tobba. Jekk huma avukati, huma mill-ewwel jaħsbu li se jsiru avukati. Anke dawk l-affarijiet

ta' ħalla impatt ħafna fuq il-memorji tagħhom. Għalhekk l-Iżlam jgħid li jekk tridu tfal li jgawdu ħajjithom li jkunu prodott asset tal-pajjiż, allura għandkom dejjem imexxu bi eżempji mill-isbaħ. Għatif, jiena qed nirrifletti bħalissa Darba kien li tifel ħdejja ta' xi seba' snin u dan qed jistenna xi ħaġa u tajtu żewġ karti A4 plain u bajru biex penġi xi ħaġa biex jgħaddi l-ħin u lestihom daw iż-żewġ karti u għetlu daw xi dixini din. Għalli dik il-mamma qiegħda tajja, tetlu u dixini għalli għal il-papa rrabjat, l-ura, jisek bla ma trid tgħid imma da dak biss ġef moħħu li jpenġi minn daqshekk affarijiet għara kemm mm. jaffettwa il-familja u ġveru. Mela le, mela le, għalhekk eh, huwa importanti li jekk jekk ah, jien u ħafna drabi ngħid lil kopi li jekk jien għala xi ħaġa bajnitu. M'għandhomx biex juru dawk l-affarijiet lit-tfal tagħhom. Jekk għandhom biex jiddiskutu kwistjonijiet bejniethom, għandhom jagħmlu fi meta t-tfal mhuwiex magħhom jew huma l-iskola. Għax jekk nagħtu it-trobbija ħażina lit-tfal skont it-talim tagħna huwa bħala qtil tat-tfal. Għala qtil ma jfisirx li toqtol il-tifel, imma jekk toqtol jew ikkisser it-tifel eh, fiżikament irreparabbli, ġifieri. Eh, mentalment, mm. moralment mhm. u anke taffettwa negativament l-edukazzjoni, jiġifieri dan ukoll eh, ikkisser il-terbija Dan ukoll metaforikament u qattil tal-tarbija, għalhekk illum il-ġurnata hemm diskussjoni ħafna fuq l-abort. Imma l-abort huwa suġġett differenti. Imma jien ngħid li meta it-tfal jitwildu u ma nagħtuhomx it-trobija tajba dan ukoll Metaforikament, l-abort jew qtil jew qed inkissru l-persuna min-naħa l-oħra, għalhekk għall-ġenituri għandhom biex ikun responsabbli għal kull kelma li jgħidu u għal kull għemil li jagħmlu. Kultant koppja ġili jasal żmien li Minkejja kollox, jasal żmien li dawn ma jaqblux bejniethom u ma jibqax sens li jibqgħu flimkien. Imma huma t-tnejn għax ma jibqgħux flimkien hemm il-mezzi kif kif jagħmlu separazzjoni u ġara u ma ġarax. Imma it-tfal jibqgħu dejjem it-tfal tagħhom. It-tfal iridu jibqgħu il-ġenituri responsabbli ta' dawk it-tfal għal dejjem. Ġifiri jista' jkun li koppja bejnietom ma jibqgħux flimkien, hemm modi, imma mat-tfal ma tistax tgħid jien dak ma jibqax it-tifel tiegħi, ma tibqax it-tifla tiegħi, irrid nibqa' responsabbli bija fil-mija għal dawk it-tfal. Anke jekk narhom ftit jew skont l-aċċess li jkolli, xorta dawk huma f'moħħi il-ħin kollu li huma t-tfal u nagħmel l-aħjar mod li x'in ikunu fil-preżenza tiegħi intihom l-aħjar ħin għalihom u ma ngħidilhom ehm, kontra il-ġenitur l-ieħor, l-om jew il-missier, għax inkun qegħdin inkitruhom it-tfal jiġu split jkollhom ġo fihom nagħmlu ħsara riparabbli fil-moħħ u xek. Iva, u ħafna drabi dak isir li meta it-tfal jaw dak l-affarijiet, meta huma jsiru l-ġenituri, huma jużaw l-istess mod għax tal-talmu dak il-mod. Eh, u anke meta hemm separazzjoni di li wkoll eh, sfortunatament il-numru ta' separazzjoni qed jiżdiedu fu pajjiżna u anke madwar id-dinja li hija fortuna naħseb fortuna kbira. Dan il-ġenituri għandhom biex jagħmlu xi ħaġa bejniethom sabiex irabbu t-tfal, iva hemm separazzjoni imma t-tfal jibqgħu tagħhom. Għalhekk għandhom biex il-missier għandu wkoll biex jagħti l-ħin u jagħmel dak li għandu, ir-responsabilità iżla jagħmel responsabbli l-missier biex jagħti n-nefqa lit-tfal sakemm isiru adulti, sakemm jaslu sa tmintax-il sena. Manteniment qed titkellem.
Iva.
Mela dak suġġett ukoll eh, tqil biex ngħid hekk ehm, diskutibbli ħafna u forsi lejn tmiem il-programm nieħdu anka il-kumment ta' Dr. Ivan Sammut li huwa deputat dekan fil-Fakultà tal-Liġi l-Università ta' Malta. Intant, sakemm jasal ehm, Dr. Sammut, xtaqt inkomplu nitkellmu dwar l-edukazzjoni morali tat-tfal. Iva dan suġġett eh, eh, mm, eh, importanti ħafna għalhekk li għaddis profeta Muhammad paċi tkun miegħu qalli dejjem kunu qalbkom tajba ma' ulitom u dejjem kien jgħidli irrispetaw li żgħar tagħkom u għallmuhom il-manieri tajba. U kien jgħid li l-ebda missier ma jista' jagħti lit-tfal tiegħu rigal aktar prezzjuż minn trobbija tajba. U qal li huwa aħjar għal raġel li jieħu ħsieb jagħti trobbija xieraq lil uliedu milli joffri qata' qamħ għall-karita. Dak li jkollu tifla u ma u ma jagħmilx ħsara lilha u lanqas ikkasbarha u lanqas ma joff jaff jaffavorixxi lil ibnu flokha, dak se jiġi aċċettat fil-Ġenna minn Alla. U kien jgħidli, Kun konxju tad-dmir tiegħek lejn Alla u uliedek u ttrattahom kollha Inqas għax it-tfal ħafna nies huma jagħtu priorità lil wieħed fuq l-ieħor. Dan qed tentativ, int qed tirreferi għall-reliġjon tagħkom, ma dawn huma affarijiet bażiċi, huma affarijiet li huma eh, naturali li segwihom li ma tippreferix eh, tifel jew tiflanka Hemm reliġjonijiet oħra li jaqblu, ħafna reliġjonijiet jaqblu fuq diversi aspetti. U jiena napprezza ehm, mill-ġest minna ħatakom meta intom tippruvaw tresqu dawn ir-reliġjonijiet flimkien u tagħmlu brainstorming bejnietkom ehm, biex issaltan l-imħabba flimkien, ġifiri niġbdu l-kol ħabel wieħed. Iwa, għax dan dan dak li jedi semmi dan huma

Huwa importanti li t-tfal għandhom ikunu puliti għax ħafna drabi t-tfal ma nallwomx kif għandhom biex inżommuhom nadif u puliti. ħafna drabi joħorġu barra, per eżempju, minn u x-xar u ma l-ħawn u lem, il-libsa taħum ma jidirx da' setab. Għanna biex naqrin nedukawhom biex meta huma jmorru joħorġu barra għandhom biex jilbsu pulit, għandhom jagħmlu xarhom, għandhom jitkellmu b'mod dinjituż dak li jiltaw fil-soċjetà. Allura tqatt din qed tfakkarni wkoll hija importanti ħafna u ngħidlek ħafna Maltin ta' iżommu tfal tajbin id-dehra tagħhom, imma apparti d-dehra bħalma tkellimna ftit qabel, importanti li it-tfal mhux fid-dehra minn barra ma ġew fihom ikunu jħossu dik l-armonija ta' tfulija tagħhom li ma ma ġaħduhomx miżbuħija mill-loża ta' tfulija. Eh, kultant eh, meta jkun hemm dan l-inkwit bejn il-ġenituri qed insemmuha qed jiżdiedu dawn l-affarijiet, Anke jiċċaħħdu min-nanniet. Ma nafx jekk għandekx opinjoni inti dwar l-għożża tan-nanniet fit-trobbija. Iva, dak li int semmi di jien għax il-barra jaffettwa il-ġewwa tal-bniedem u l-ġewwa jaffettwa il-barra. Għalhekk l-indafa ju il-persuna jisir pulita mill-barra għax dan jaffettwa wkoll il-ġewwa. Għalhekk huwa importanti li il-bniedem isir pulit minn barra u anke Iżomm l-ġewwa. id-dinjità tiegħu.
Iva. U una il- il-punt ih li inti għajjimt, għajjimt, huwa wkoll importanti li l-ġenituri u l-nannijiet huma wkoll iridu u i- jħobbu l-neputi tagħhom. Naħseb huwa importanti, ħafna dra ħafna hemm il-nanniet li huma jgħinu lill-koppji sabiex irabbu it-tfal bl-aħjar mod. Huma jħobbu ħafna jien ħafna drabi il-mama tiegħi meta nitkellem magħha u dejjem turi iktar l-imħabba lejn ibni jew binti iktar minni. U jien ħafna drabi niċċita maħa li jien eh, ibnek u imma qatt ma turi dik l-imħabba lejha. Qalet li ma nafx inħobbok ħafna imma l-imħabba lejhom u ħafna iva loza ja ħafna iktar. Għati fil-faġġi li ċemplu għanna ħafna nanniet għall-laqda Happy Parenting Malta for Happier Children għax ikunu inkwetati dwar it-tfal tagħhom li jkollhom xi problemi. Ġifiri, tant tuġaħħom qalbhom daw in-nanniet meta jkun hemm problemi u iħossuhom skomdi jew f'diffikultà kif, kif se jagħmlu. Aħna minna ħatana jekk ċemplu l-Happy Parenting Malta for Happier Children, tkun nkunu nistgħu nidrilukom anka l-nanniet. Ħanna l-laqgħu il-support group kun nar taħat, issa fi żmien issa li qed joqrob is-sajf bdejna bejn it-8 u l-10 ta' bil-lejl palissa online fejn nejnu lil dawk il-ġenituri li għandhom diffikultajiet, speċjalment fil-każ ta' parental alienation, fil-preżenza ta' avukati u anka nies professjonisti mill-ħarsien soċjali. Mela, il-numru ta' Happy Parenting Malta for Happy Children 77603330 77603330 77603330 u aħna nagħmlu kuntatt magħkom imbagħad biex nkun nistgħu bil-mod il-mod naraw mhux mill-ewwel titlu fis-support group imma l-ewwel nifhmu bejnietna x'l-aħjar ikun għalikom ħalli imbagħad eventwalment nimxu minn hemmhekk. Intant, qed narak tieħu nota ta' dettalji għatif inti.
Għax eh, konna niddiskutu dak is-suġġett ta' trobbija, jien irid biex jinsemmi xi punti oħra eh, jekk permettili. Per eżempju, aħna wkoll biex eh, it-tfal Neddukawhom nagħtuhom li għandhom ikunu eh, punctual għax puntualità hija importanti fi ħajjithom ukoll. Huwa wkoll importanti li eh, nedukawhom u nagħtuhom eh, informazzjoni dwar li kif għandhom irrażnu lilhom infushom, jiġifieri self control huwa vera vera importanti. Imbagħad is-saħħa tajba. Għax is-saħħa ta' tfal illum il-ġurnata tinota wkoll jien ninnota ħafna li hemm tfal żgħar li għandhom pis żejjed. Il-ġenituri għandhom il-wol biex it-tfal tagħhom ikunu b'saħħithom. Għax it-tfal jekk għandhom piż fil-leta żgħira, meta jikbru dan jiżdied u jaffettwa ħafna is-saħħa tagħhom. Allura importanti. Qed nifmek sew jiġifieri int qed tgħid it-tfal m'għandniex nabbuhom e, b'ħafna e, toqol tal-kbar ġili għax ma nistgħux illaqgħu aħna forsi nqabdu li tfal jagħmlu affarijiet li huma aktar tal-kbar u xejn.
Iva, iva.
Dak ħażina li jom. Ah, ħażina għalik għax huma tfal jiena għak li tfal tiegħi ngħidlhom li għandkom biex tigawdu dan iż-żmien. Għax meta ta' tikbru fil-ħajja hemm ħafna inkwiet, sfidi, dan iż-żmien meta għandhom inqas eh, responsabilta, igawdu dan iż-żmien għax dan aħna meta meta konna tfal u kien mod ieħor issa jien personalment eh, nimissja dak iż-żmien li jekk ikolli pereżempju l-ġimgħa jew ġimgħatejn fejn ingawdi u m'hemmx sfidi, m'hemmx xogħol, m'hemmx affarijiet ta' dinja pereżempju. Għal żmien partikulari ta' tfulija ma jfissirx li forsi ma nagħmluhom ċertu skills u nagħmluhom ċertu affarijiet ma kollox bil-bilanċ. Iva, bilanċ, bilanċ huwa għax bilanċ huwa moderazzjoni, bilanċ huma importanti. Imbagħad ukoll nagħlluhom kooperazzjoni li kif għandhom biex jagħmlu kooperazzjoni ma' ħaddieħor. Aħna wkoll biex ngħallhom li n-nuqqas ta' ħela, nuqqas ta' ħela tal-ħin, tal-flus, tal-ikel u anke jekk għandhom pereżempju eh, kotba m'għandhomx biex jinħelew imma jekk jagħtu jistgħu jagħtu lil ħaddieħor biex jużaw dak il-affarijiet dan ukoll huwa naħseb punt importanti. Jien ukoll ngħid li t-tfal għandhom biex jingħataw l-ikel varjat. U il-punt tiegħi li ħafna drabi jien niddiskuti li l-ħaxix, il-ħaxxejjex u l-frott għandhom biex jingħataw iktar mill-laħmiet. Għax il-frott u l-ħaxix għandhom eh, effett u s-saħħa tagħhom ħafna aħjar mill-laħmiet għax l-laħmiet huma eh, huma importanti mela le Imma il-bilanċ għandu jkun ief u fuq ukoll u x-xaħmit għandhom biex inassu għax imbagħad it-tfal jżidu fil-piż li huwa mhuwiex daqshekk tajb għalihom. Ġifieri l-laħam ikun fil-moderazzjoni imma importanti il-proteins hemm il-first class proteins bħal-laħam bħal lentils, sorry, il-first class huma il-lentils u affarijietek u il-laħam huwa second L-last protein, ġifiri, ovvjament dan huwa mhux programm ta' nutrition imma aħna qegħdin ngħidu li importanti jkun hemm il-varjazzjoni u jkun hemm ftit kollox biex li kell ikun varjat. Iva, mela le.
Imbagħad eh, jien kull dejjem ngħid li it-tfal nagħtuhom u nirrekrutawhom stejjer tajb, tajbin. mhux tal-biża', mhux tal-waħx, imma dawk l-istejjer li jagħmluhom li jibni l-krattru tagħhom aħjar meta jsiru l-kbar, ġo qalbhom hemm qlubija li kif għandhom biex jiffaċċjaw l-isfidi, mhux tal-biża' għax ħafna drabi meta huma jaraw il-films tal-biża' jew jaqraw il-kotba tal-biża' huma Eh, jikbru fil-biża qalbhom għalhekk huwa mhux tajb. Hija xi ħaġa sabiħa tif li tgħidilhom l-istejjer li tfal u jekk inti ma tafx xi storja partikolari tista' anke tirrakonta x'kont tagħmel meta kont żgħira missierek jew ommok x'kontu tagħmlu kif kontu tgħaddu l-ħin. It-tfal jieħdu gost anke jisimgħu dawn l-affarijiet. Mela le, u punt jien irid biex insemmi dak li irid biex nippratika li bil-lejl

jaffettwa ħafna fuq it-tfal. Għalhekk huwa importanti li kull jum nagħtuhom ħin sabiex nirrakkontawhom u xi stejjer u nagħtuhom xi eh, lezzjoni tajba jien kważi kull jum xi ħaġa importanti ngħidlhom li għandna, pereżempju, dan il nifoka fuq dan il-valur, ma ngħidlhom li għandna biex nagħmlu, jien nuża dan il-valur fil-istorja jew ngħid naqra biċċa minn xi ktib u imbagħad nispjega sabiex jifhmu li għandna biex nimxu fuq dawn il-linji. Huwa naħseb dan huwa vera importanti u l-ġenituri jekk jibdew dan qabel biex jorqodu jagħtu ftit ħin li tfal tagħhom u jirrekontawhom, jiddiskutu magħhom affarijiet dan għax meta meta bil-lejl it-tfal jorqodu meta nagħtuhom xi ħaġa xirqa tal-edukazzjoni nasib dan jibqa' f'moħħhom u anke bil-lejl jekk joħolmu, joħolmu tajjeb u mhux tal-biża' jekk pereżempju qed jaraw film tal-biża' jew jaqraw il-ktieb tal-biża' bil-lejl il-ħolma ma jkunx daqshekk tajba. Għalhekk anke importanti fil-aspett psikologi. Xtaqt infakkar is-semija qatif li qegħdin nisimgħu il-programm fil-ħemda tal-lejl. Illum qegħdin nitkellmu dwar it-trobbija xierqa ta' tfal minn perspettiva ta' tal-President tal-Komunità Aħmedija Musulmana ta' Malta. Irrid ngħid li minkejja li musulman qegħdin nitkellmu mod ġenerali li dan li qegħdin ngħidu affarijiet naturali, affarijiet normali li huma adattati għal kull tip ta' reliġjon fil-fatt attiv u l-komunità tiegħu jagħmlu diversi attivitajiet biex flimkien ma' reliġjonijiet oħra nippruvaw nersqu lejn xulxin għax hemm ħafna affarijiet komuni, affarijiet ta' mħabba li nħobbu lil kulħadd. Fuq dan l-element li nħobbu lil kulħadd attiv. Iva, u punt ieħor li jrid biex insemmi li għandna biex infaħħru lit-tfal. Meta jagħmlu xi ħaġa tajba, infaħruhom. Dan se jħossom ħafna tajjeb. U ħafna ġenituri li ma jfaħru li tfal tagħhom, jfaħru li tfal ta' ħaddieħor li huwa tajjeb minnek u dan u dan. Dan jaffettwa negativament. Għalhekk naħseb infaħru illi t-tfal tagħna meta jagħmlu tajjeb u jekk jiżbaljaw ma nagħtuhomx daqshekk importanza.
Iva, jien jien jien ngħid li jien eh, jien għamilna dan biċ-ċar mat-tfal li jekk eh, sar xi żball m'għandkomx biex eh, tikdbu, għandkom biex dejjem tajdu l-verità u imbagħad flimkien niddiskutu xi ġara ħażin u kif ah, stajna nevitaw il-qudiem. Huwa vera vera importanti li ngħidlhom li qatt ma jigdbu għax il-gidba hija xi ngħidu il-bażi ta' ħafna vizzi ħażina il qudiem Għalhekk jien aħna fil-familija tagħna għamilna bil-mod ċar li jekk jiġri xi ħaġa ma jimpurtax għax kulħadd jista' jiżbalja imma il-gideb mhuwiex aċċettabbli. Għandhom biex jgħidu l-verità, huwa importanti. Nħobb ngħid eh, tliet affarijiet kont smajthom. Mi, meaning u memory, speċjalment fuq it-tfal. Il-mi li naffermawhom li tfal. Il-meaning, l-iskop tal-ħajja x'inhu. U il-memorja li ħallu fuqhom da tfal meta iħarsu lura daw ħajdu kellhom trobbija sabiħa x'qegħdin x'ħaj jiftakru daw. Ġifiri dik hija importanti li nżommu f'moħħna il-moħħ ta' tfal, moħħ delikat jiddependi minna kemm importanti ngħinuhom għaliex eh, tfisser ħafna. Eh, iva, vera importanti u aħna niddiskutu jien irid biex insemmi il-punt ieħor li għanna biex ninditrisaw li t-tfal tagħna bil-edukazzjoni u bil-ġen tillezza. Il għaliex it-tfal huma imitaturi kbar, jekk se tindirizzahom b'mod pastaż huma se jirrispondu lura bl-istess mod. Allura importanti li ngħidulhom nindirizzahom bi kliem ġentili. Huwa fil-lingwa tagħna aħna ngħidu saħib jew saħiba, jiġifieri eh, minn flok Mr. jo Mrs. Miss, aħna najdu s-saħib. U anke l-tfal zaħir, zaħar, ta' sentejn, ju sena, jien dejjem ah, dak wa eh, kultura tagħna u li nużawhom dak li najdlhom per eżempju eh, sinjur noman per eżempju Għax ma ngħid noman biss, għax nuża din dan il-frażi li meta nindirizzawhom bi dan il-klim mill-bidunet u ma jħossum li qed jingħataw dinjità, rispett, unur. Jista' jkun qatif aħna jekk nużawhom qar it-ton tal-vuċi tagħna b'imħabba It-tfal anke li nsejħulhom bl-imħabba, jien naf, Stephanie hi speċi dak it-tip ta' ta' ħlewwa għax huma jieħdu gost jisimgħu isimhom l-ewwel nett meta qed tkellimhom. Imma b'liema ton qegħdin jisimgħu isimhom, b'liema ton qegħdin inkellmuhom, l-imħabba trid toħroġ mill-vuċi tagħna u anke jekk nikkoreġu, nikkoreġu b'imħabba u b'għafsa ta' qalb, nuruhom li qegħdin jiddispjaċina li qed ikollna nikkoreġuhom,

Ħanini, x'għandek tajd? Qalbi. Mela inti tħobb tirrakonta l-itfal tiegħek jew meta kienu iżgħar x'kont tagħmel meta kont forsi nirrilaksjaw ftit u tgħidilna xi ħaġa xi istorja li tħobb tgħidilhom ta' trobbija tiegħek. Iva, jien ngħidilhom li għandhom bi japprezzaw dak li għandhom. Jien ngħid li meta kont żgħar kellna ħafna l-isfidi, pereżempju l-iskola tiegħi kienet il-bod. U ma kellniex trasport dak il-ħin. U ħafna drabi konna nimxu mid-dar sal-iskola. u anke lura. U f'dak il-ħin il-kultura ma kienx li t-tfal ma kienux jieħdu il-lunches magħhom. Aħna konna nieħdu breakfast, imorru l-iskola, ġurnata siħiħa l-iskola sa satejn, u mbagħad nerġgħu lura u konna niklu fit-tlieta. Dan jiġifieri b'ġurnata siħija mingħajr l-ikel. U ngħidilhom li illum il-ġurnata it-tfal natu natu eh, l-lanċiż, għandkom il-flixkun tal-ilma, għandkom kollox ippreparat. Għandhom biex eh, japprezzaw il-ħajja u ngħidilhom li anke l-iskola eh, tiegħi ma kienx dasek eh, l-iskola tajba, ma kellix opportunità biex eh, nirċivu l-edukazzjoni mill-lawa. Jien għamilt ħafna sforz sabiex nieħu l-edukazzjoni tiegħi. U ngħidilhom li għandkom issa kollox quddiemkom but you should not take everything for granted imma għandkom tapprezzaw dawk il-opportunitajiet li għandkom quddiemkom u dan iva meta nirrikonta pereżempju din l-istorja uh, dan naraf u uċċu fil-viċ uċċu fil-uċċu ta' għandi tifel u tifla. Tifel għandu 14 il-birak kien il-birthday tiegħu sar 14 u tifla għandha 11 il-sena. U s-Santa Graw tajjeb għaw Malta nimmaġina. Iva, huma jitkellmu Malti tajjeb u għandhom ħafna ħabib fil-iskola huma huma saru bħal Maltin. Huma għandhom ħafna ħbieb jagħmlu affarijiet, attivitajiet magħhom. Iva, huma jintegraw. Tista' tikelmek ftit fuq nies oħrajn bħalek minn pajjiżi oħra forsi fil-komunità tagħkom forsi mhumiex kif tħossukom meta tiġu Malta u tibdew tgħixu l-ħajja mal-Maltinek? Naħseb level uh, u għabil kollox naħseb meta xi ħadd jiġi jmur fi pajjiż. Level ħaġa li huwa li għandu biex jitgħallem il-pajjiż, in-natura tan-nies, il-kultura, il-lingwa, it-tradizzjonijiet, il-politika anke biex jaf kif in-nies jagħmlu relazzjoni tagħhom mal-politika. U huwa importanti wkoll biex jaqraw il-gazzetta u jismgħu l-aħbarijiet bil-lingwa tal-pajjiż huwa vera vera importanti. Jien meta ġejt naħseb fil-level xhur jien bdejt nisma l-aħbarijiet bil-lingwa Maltija. Ma konx nifhem dak li qed jintqal imma kont nifhem u nagħmel xi punjoni skont il-reġjun

il-Malta. Jien tgħallimt il-Maltin, jien eh, qarajthom, studjajthom, anke il-mod li kif jindirizzaw il-xulxin, kif għandhom biex eh, eh, xinu l-azliet tagħhom, xinu l-affarijiet favoriti tagħhom. Imbagħad.
Kien diffiċli għalik biex titgħallem il-Malti.
Nasib li Verder Zavil Derzavi. Kelli r-rieda li għandi biex nitgħallem lingwa Maltija. Mingħajr lingwa integration mhuwiex possibbli jew mhuwiex affetti. Ħafna jsibuha diffiċli imma l-Malti. Diffiċli iva, imma jien għamilt li jien ħadd xi lezzjonijiet Jien ukoll nkun nisma l-aħbarijiet, kont nisma ħafna programmi ta' diskussjoni, naqra kotba ta' tfal, kotba ta' l-istejjer, għax xtrajt naħseb eh, miġiet tal-kotba ta' tfal, ta' u kont naqra, nisma, nikteb, U nitkellem, dawn huma nasa erba' punti li kont nippratikahom u bil-mod il-mod u kelli rida li għandi biex nitgħallem lingwa Malti. Naħseb where there's a will there is a way. Għatif, inkomplu ma' suġġett li għanna għal-programm tal-lum, it-trobbija xirqa ta' tfal. Eh, kien hemm xi ħaġa xi trid tiżid jew tikkonkludi dwar dan is-suġġett? Iva, għax illum il-ġurnata eh, hemm ħafna affarijiet li Eh, per eżempju, eh, it-tfal eh, jaraw fi soċjetà jew xi ħadd sfortun għandhom ġenitur jew ġenituri li għandhom vizzi ta' drogi li qed ikkisser il-familji. Naħseb huwa importanti bil-grazzja ta' Alla fil-iskejjel illum il-ġurnata jagħtu informazzjoni naħseb imma il-ġenituri għandhom ukoll ir-rwol il bi jadukaw lit-tfal tagħhom fuq dawn il-vizzji tad-drogi tax-xorb u għandhom biex jagħtuhom u jiddiskutu magħhom kull aspett tal-ħajja u jgħidulhom x'inhuma tajjeb fis-soċjetà u x'inhuma x'inhu il-ħażin sabiex huma jafu l-linji tagħhom, jafu l-limiti tagħhom li dak huwa Grey area, dak huwa black area, dak li għandi biex inkun miftuħ. Għalhekk il-dawn il-informazzjoni it-tfal għandhom bi jingħataw mill-tfulija tagħhom. Uh,
Għatif li oġobni ħafna fuq li jett ftit ilu kien li l-itfall meta jagħmlu xi ħaġa ħażina ma tkunx qisha waqgħet id-dinja imma ittihom ċans li jitkellmu għax hekk tagħmilha qisha waqgħet id-dinja ġibilhom bi kbira darb'oħra mhux se jiġu għandek u ikun ħażin ħafna li ma jiġux għandek, speċjalment meta nafu li eh, da droga u l-alkohol qed issemmi ġili jkunu preżenti fit-tfal anka ehm, fl-adolescenza tagħhom. Iva, għalhekk eh, jien ngħid li fil-edukazzjoni huwa importanti imma skont it-tlim li nemmen fi li it-talb huwa importanti ħafna. Natuhom edukazzjoni tajba, valuri tajba, imma nittolbu ukoll. Il-mexej tal-komunità Ahmadija musulmana għalli huwa importanti li dejjem nitolbu għat-tfal. U Alla għallimna t-talba sabiħa fil-Quran Imqaddes li U Mulej tagħna agħmel li n-nisa tagħna u uliedna jkunu l-għaxxa ta' għajnejna u agħmilna mudell xieraq għall-ġusti. Naħseb dawn il-talbiet għandna biex nagħmlu kull jum ħafna drabi qabel il-lejl. Għax meta il-bniedem jagħmel xi jagħmel. Meta hemm talb, meta hemm il-barka mill-Mulej, naħseb ix-xogħlijiet, it-tagħlim, edukazzjoni, il-pariri tagħna lit-tfal tagħna, l-affett joħroġ ħafna ċar. Jien ngħidlek li dawk il-familji li jitolbu għat-tfal tagħhom ħafna, Id-djar tagħhom huma serħan, għandhom ħafna serħan u trankwilità u srenità. Il-mexxi tal-komunità Ahmadija Musulmana enfasizza ħafna fuq it-talb u qal li jekk tridu li d-djar tagħkom isiru kenn ta' paċi u tal-imħabba u tal-lgħożża, allura titolbu ħafna u ħafna għalikom, għal uliedkom u għal qraba tagħkom, għall-komunità, għas-soċjetà u indeed għall-umanità kollha. U din naħseb li li nitolbu u nirriflettu sabiħ għall-familja hija preżenti anka f'reliġjoni oħra, mhux qegħdin nitkellmu biss fuq il-Musulman. Le dan dan huwa punt importanti għax Għandna biex nifhmu Alla huwa wieħed, Alla huwa l-istess għal kull nazzjon, għal kull poplu, għal kull bniedem. U ma jistax ikun li Alla jgħid xi ħaġa lil xi nazzjon b'mod ieħor li l-ieħor b'mod ieħor ma jistax ikun għax the fountainhead għal dawk eh, ta' talimijiet jew reliġjoni kollha huwa l-istess. Għalhekk, il-messaġġ ewlieni ta' kull reliġjon, għax jien studjajt ir-reliġjonijiet kważi kollha tad-dinja, u l-punti bażiċi huma l-istess fi kull reliġjon, Din interessanti li inti studjajt ukoll reliġjoni toħra, forsi Iva. xem komuni f'daw reliġjoni taħatif. Hemm hemm il-valuri umani huma komuni fi kull reliġjon. L-imħabba ta' Alla huwa komuni fi kull reliġjon. L-imħabba tal-umanità huwa komuni. Kif għandna biex nittrattaw ix-xulxin? Kif għandna biex nittrattaw il-ġirien tagħna, il-ġenituri tagħna, il-qraba tagħna? Kif għandna biex nimxu bil-eżempji fis-soċjetà? Dawn huma naħseb kollha, pereżempju, il-gidb, kideb, huwa mhux aċċettabbli fi kwalunk fil-ebda reliġjon. E, Is-ser e, kull reliġjon jitkellem titkellem kontra jser, dan huwa l-valuri importanti. Hemm differenzi huma e, there are theological differences hemm. Imma bħala il-valuri naħseb fuq reliġjoni kollha huma bl-istess eh, paġna ma' xulxin. Għalhekk naħseb importanti li dawn il-dak li tkellimna illum, dawn huma valuri naturali. Dan huwa l-punti għal kull tifel u tifla anke l-ġenituri iħaddnu kwallun kwe reliġjon għax dan tkellimna illum naħseb huma punti importanti sabiex it-tfal tagħna issiru eh, n-nies twajba ġusti u pro u asset dan huwa l-kelma dejjem nuża anke li tfal tiegħi li għandkom biex taħsbu li mhux jsiru eh, piż fuq il-pajjiż imma asset għal pajjiżkom sabiex meta tikbru Għandkom biex il-tfal, intom se imexxu il-pajjiż il-qudiem. Allura, tasbu li il-futur tal-pajjiż huwa jiddependi fuqkom. Għalhekk dejjem eh, tagħmlu sforz u tagħmlu minn kollox sabiex intom jiġifieri it-tfal iż-żgħażagħ issiru nies mill-aqwa sabiex il-pajjiż isir pajjiż mill-aqwa. Għadu kemm għarafni Dr. Iva li ma jistax ikun manna f'dal programm imma ċitament nistidinkom flimkien programm sħiħ flimkien ma' Dr. Ivan Sammu, deputat dekan fil-Fakultà tal-Liġi Università ta' Malta. Wasalna lejn tmiem il-programm konklużjoni ta' 3 minuti. Jien eh, irid li bħala ġenituri għandna rwol importanti. Dejjem naraw li l-kelma tagħna u l-imejjel tagħna huma jeffettwaw it-tfal. Jekk nagħmlu ħażin, nagħmlu ħażin mhux għalina għat-tfal, għall-pajjiż u għad-dinja, għax il-dinja saret vilaġġ globali. Illum minħabba il-pandemija, il-familiji għandhom sfidi kbar. It-tfal għandhom sfidi kbar. Imma jekk nagħmlu sors flimkien, jekk Alla jrid se nħorġu rebbieħa minn din il-pandemija. Din il-pandemija talmet ħafna lezzjonijiet importanti wkoll lilna. Il-importanza tat-talb, importanza tar-relazzjoni mal-Mulej, mal-Ħallieq tagħna, li huwa importanti li nibnu komunikazzjoni, relazzjoni mill-aqwa mal-Mulej, mal-Ħallieq tagħna. Huwa importanti wkoll li insaħħu l-familji tagħna. Insaħħu eh, ir-rabtiet soċjali tagħna. Hemm nies li ibatu uh, bil-ospetti differenti. Ejju inkunu spalla effettiva lil xulxin. Għax id-dinja ħadma jaf li xi jiġri ma xi ħadd għada. Allura, ejju nagħmlu l-lum tagħna mill-isba' sabiex għada jsir isba' ukoll. Il-Qaddis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu qal li dawk li jridu li Alla se jkun ta' għajnuna għalihom fil-futur meta jkollhom xi problemi, allura meta għandhom kollox ma jinsewx lil Alla u lill-proxxmu. Pereżempju, jekk għandi kollox illum, I should not take it for granted, imma jien naħseb fuq dawk in-nies, dawk il-ħutna li huma jbatu, li għandhom xi jgħaddu minn xi tip ta' diffikultà. Ejjew ngħinuhom sabiex huma wkoll eh, jieqfu fuq sqajhom. Kemm hu sabiħux meta inti tkun tista' toffri lil ħaddieħor u tferra l-ħatiħor fl-istess ħin tkun qed tifra ħin l-ispirtu tiegħek ikwa qed jifra. Mela le għax għax il-pjaċir li il-bniedem iħoss meta jgħin lil ħaddiħor naħseb xejn iżba minn dak. Il-sodisfazzjon ta' qalb u Alla jgħid fil-Kurani maddes li ma tistax tinkiseb sodisfazzjon tal-qalb mingħajr it-tifkira ta' Alla u mingħajr biex tgħin lil ħaddieħor. Mela, għatif, għal min kien qed jismana u jixtieq jagħmel kuntatt tiegħek mal-komunità tiegħek dettalji tal-kuntatt. Iva, għana għana il-website tagħna eh, ahmadija.mt

655 255 u aħna nirrispondu kull telefonata, kull email u nagħtuhom informazzjoni li għandhom bżonn.
Grazzi ħafna Atif, mela dak kien Imam Laqid Ahmed Atif, President tal-komunità Ahmedija Musulmana f'Malta. Prosit Atif, kien interessanti ħafna anke mill-aspett ta' diversi reliġjonijiet li tkellimna dwarhom li hemm l-affarijiet komuni bejn ir-reliġjonijiet. Ma baqa' xejn li fissa nirringrazzja s-semmiegħa li kienu magħna, nawguralkom lejl ħini u ta' mistrieħ, il-lejl it-tajjeb lil kulħadd, jien Mary Gauci insellmilkom.